Donemat eo bet yaouank Brec'h evit pedervet lennadenn miziad ar brezhoneg a-zo-arall-re. Adrien May amañ o vont d'alen dor tri fimor bihan. Ur wech e oa Tri fimor bihan o kavout hir o amzer er vereuri. C'hoant o doa da gaout o zidee, met pep unan a felle dezhañ sevel e ti deus e venoz. O, me garfe anezhañ 'vel-se. O, me a blijfe din 'vel-henn. Ha me 'vel-se. Hag evel-henn. Ne zeuen ket a-benn d'en em glevet. Ma! a lâras an hini yaouankañ, kerzhomp pep hini d'e du. Gwelet e vo an hini a raio an ti bravañ. Oh, ar menoz mat eo, a respontas an daou all, hag ez ejont kuit, pop unan d'e du. Ar c'hentañ pimor bihan a gejas gant un den a zouge ur voutell plouz. Gwerzhañ a ra Ferdinand Plouz? a c'houlennas ar pimor bihan. O yuavat, a lâras an den, ar pimor bihan a brenas ar plouz hag e krogas gant e labour. Sevel a reas he di bihan gant plouz hepken. Ar mogeriv oa e plouz, an doenn oa e plouz, an nor hag ar prenestr oa e plouz. Ar pimor bihan, tomm-tre dezhañ e-barzh e di e plouz, a oa kontant tout. Soñjal a rae ne oa ket dre ar vro un ti bravoc'h evit e hini. Setu an ti e plouz. An eil pimor bihan a gejas gant ur vaouez a zouge ur vagodenn spern. Gwerzhañ a rafer din ho spern? a c'houlennas ar bim- ar pimor bihan. O ya avat, a lâras ar, ya- ar vaouez. Ar pimor bihan a brenas ar spern hag e krogas gant e labour. Sevel a reas e di gant spern hepken. Ar mogeriañ a oa e spern, an doenn a oa e spern. An nor hag ar prenestr a oa e spern. Ar pimor bihan, goude o red brav en e dispern, a oa kontant tout. Soñjal a rae ne vefe ket gwir war bleiz gouest da ziskar e di. Setu anezhi ti. An trede pimor bihan a gejas gant un den a gase un azen sammet gant brikennaou. Gwerzhañ a rafe din ho prikenaoù? a c'houlennas ar pimoc'h bihan. O ya avat, a lâras an den. Ar pimoc'h a brenas ar brikenaou hag e krogas gant e labour. Sevel a reas mogeriaou-brik, un doenn-vrik, ur prenestr-brik hag un nor-gwad. Un ti brav-meurbet e oa, aes-tre ha solut-kenañ. Ar pimor bihan a oa laouen ha kontant tout gant e labour. Un nebeud devezhioù war-lerc'h, Gwiaou a zeuas hag e skoas war zor an ti e Plouz. Daou, daou, daou. Digor din da di Plouz pimor bihan. Hoppa ma ni rin ket. Neuze e skoin gant ma faou, e reusin e lopin. Diskaret vo da di ha diber a rin ac'hanout. Sko ma peus c'hoant, c'hwezh ma fell dit, lop ma karez, ne zigorin ket. Ar bleiz a skoas gant e bav, e c'hwezhas a lopas, hag an ti e plouz a gouezhas war an douar. Met ar Pimp Mor-Bihan a droc'has kuit, redek a reas an nerzh-korf betek an ti-spern, e vreur en doa gwelet anezhañ o tont. Buan e tigoras dezhañ hag e prenas an nor dirak beg Frigwiaou. Daou, daou, daou. Digor din da dispern Pimp Mor-Bihan, a lâras ar blez. Hopala, ne rin ket. Neuze e skoin gant ma faou e c'hwezhin e lopin, diskaret 'vo da di, ha dibiañ a rin ac'hanoh ho taou. Skoan ma peus c'hoant, c'hwezh ma fell dit, lop ma karrez, ne zigorin ket. Ar bleiz a skoas gant e baoù, a c'hwezhas alopaz, hag an ti-spern a gouezhas war an douar. Met an daou bimoc'h bihan a droc'has kuit. Redek a rejont a-nerzh-korf betek an ti-brik. O breur n'oa gwelet anezhe o tont. Buan e tigoras dezhe ha klik-klak e taol c'hwezhas an nor war o lerc'h. Poent e oa, gwiriou a oa o tegouezhout. Bav, bav, bav, digor din da di Brik, Pimor-Bihan, a lâras ar Bae. Hopala, ne rin ket. Neuze e skoin gant ma faou e c'hwezhin e lopin, diskaret vo da di, ha dibiañ a rin ac'hanour ho tre. Sko ma peus c'hoant, c'hwezh ma fell dit, glop ma karez, ne zigorin ket.
Ar Blay a skoas gant e bav, a c'hwezhas a lopas. Hag an ti-brig ne fiñvas ket. Skeiñ a reas en-dro, reizhañ a reas c'hoazh, lopañ a reas adarre, netra. An ti-brig oa solut hag ar pimor bihan e oa o c'hoarzhin a-dreñv ar prenestr. Ha setu. Ha n'oa ket diskouezet a-raok an tispern distrujet. Hola, vel-se emañ, a lâras Gwiaou. Ma, mont a rin da bignat war an doenn. Diskenn a rin dre ar chiminal hag e tebenn a ran ur rotri. Ar pimor bihan oa atav a c'hoarzhin. Mont a reas da lakaat brank o zec'h ouzhpenn war an oaled, dindan ar chaodron bras leun a zoubenn domm. Goude-se, an tri fimor bihan a grogas da c'hwezhañ war an tan ha lakaat ar- evit lakaat ar zoubenn da virviñ. E-pad an amzer-se, ar bleiz a bigne war an ti. Un tammig war-lerc'h e klever anezhañ o vale war an doenn. Erfin, e lost a zeuas war-wel er chiminal, hag eeus ar chaodouron. Neuze, an trede pimor bihan a dennas ar golokuid hag e tapas gwiaou dre lost.
Grit 'veldon! a grias d'e vreudeur.
Ennan, daou, tri, sachit! An tri pimor bihan, an tri fimor bihan a cheñchas asambles. Ha plouf! Setu gwyaou 'barzh ar jodouron, poazhet bervet! Achu ar bleiz! An tri fimor bihan ne felle ket dezhe en em guitaat ken. Bevañ a rejont o-zri en ti Brig ha ma n'int ket marv emaint e-barzh c'hoazh. Setu ar pleiz zo 'barzh ar chonouron. Achu ar pleiz. Ha bremañ 'mañ o vont da ginnig deoc'h un istor Farsus. Istor ar c'hozh vihan a felle dezhi gouzout piv a oa bet oc'h ober kakaar war he fenn. Un deiz p'edo ar c'hozh vihan astennet he fenn er-maez deus he zuriadenn da uhelet ha savet eo an heol, e c'hoarvezas un dra iskis ganti.

War-dro. Setu ur pokez roz vihan.
Termini zo bet ober kaka war ma fenn? A c'houlennas Lidi gant un dube a oa o nijal e biou dezhi.
n'eo ket me avat, evel leun a ran-me, a respontas an dube. Sell 'ta!
Ha platch! Ur strinkad gwenn a-leizh a flastras war an douar, dres e-tal ar c'hozh vihan, ma voe brizellet hegar zehoù. Setu an dube a fletch.
Te an hini zo bet oc'h ober kakañ war ma fenn? a c'houlennas hi digant al loen kezeg a oa o peuriñ ar prad. N'eo ket me avat, evel lenn a ran-me, a respontas al loen kezeg. Sell 'ta! Ha badadaou! Pemp tamm abon, tev a gouezhas tost-tost d'ar c'hozh vihan. Ma voe sebezet net. Badadaou!
Dernier zo bet ober kek war ma fenn. A c'houlennasi digant ar c'hat. O, n'eo ket me, avat. Evel-en a ran-me, a respontas ar c'hat.
Sell 'ta.
Tac-tac.
Pemzek kagalen da strakata en-dro da zivskouarn ar c'hozh vihan. Gant ul lammadra e c'hallas en em dennañ.
Tiernini zo bet oc'h ober kekar war ma fenn a c'houlennas hi digant ar c'haor a oa bet oc'h unvrealenn un tammig.
N'eo ket me avat, evel-hen a ran-me, a respontas ar c'haor Celta. Ha klak di klak, ur bern pouloud liou ar madig o regalis a gouezhas er geot. Brav a oa o c'havas ar c'hozh vihan.
Klakidi-klak. Ternini zo bet oc'h ober kaka war ma fenn? a c'houlennas-hi digant ar vuoc'h a oa o taskiriet. N'eo ket meurvat. Evel-henn a ran-me, a respontas ar vuoc'h, seul 'ta. Ha chapaflach ! Ur mell beuzelenn gell-gwer a gouezhas a flagas er gêr tost-tost da c'hozh-vihan. Ma voe gwall laouen pa ne oa ket houmañ a oa bet oc'h ober kaka war he fenn. Sur eo.
Tiens, Nini zo bet oc'h ober kek war ma fenn. A c'houlinnas-hi digant ar pimor.
Ugumeux o vat. Evel leun a ran-me, a respontas ar pimor. Seul-temps. Ah, plaj gipoun.
Eur bernig blot ha gell a gouezas war ar prat, ma rankas ar c'hoz vihan stankañ e fri. C'hwi an hini zo bet oc'h ober kaka war ma... Edo ar c'hoz vihan o vont da c'houlenn adarre. Met pa dostas, ne oa aze nemet div gelienenn tev ha du, gant o fred. Hmm, sell amañ, div c'ham sikouro a-benn ar fin, a soñjas ar c'hoz vihan. Eh, piv zo bet oc'h ober kaka war ma fenn, kelinien, mar plij? A c'houlinas-hi buan-ha-buan. Hmm,
paouez Sivan, a froñvas an div gelienenn. Ha neuze,
ha goude ur frapadig, hmm, sklaer eo.
Sklaer vel lagad an ner. Na c'hell bezañ nemet ur c'hi. O ya avat, ur c'hi.
Bremañ, e oare a c'hoz vihan piv a bet Piv oa ar pezh diverkont a oa bet oc'h ober kaka war he fenn ? Frid du an hini e oa, ki ar c'higer.
Setu frid du. Enfin, frid du dreist holl.
Prim evel ul luc'hedenn e krapas gant log frid du. Ha plik, ur silzigennig vihan zu en em gavas dres war penn ar c'hi. Neuze, Laouen drant an tamm anezhi e steuzias ar c'hozh vihan dindan an douar. Ha setu achué an istor-mañ.
Salud tout dud, ur rivraz hag ur rivunut, Mizumi Mazev hag Yann de Lindor, un ichtouer, un ichtouer brudet mat, ichtouer ur yar vihan ru, hag eus ho peus skrivet Byron Barton ha lakaet e brezhoneg Jean de Robin. Uruer e oe poar mignon en un dachenn. Urporell, uranutch, urar hag ur yar vihan ru.

Na mui na cheut, respontas ar porell. Na mui muioc'h, lâras ar c'hanotch. Ma, Mireille-me unan eus eu. lâras ur yar-vihan ru. Ha hi, da fallain ur juner, he-unan, ha da lakaat toun traoù àr ur gartchell. P'e oe fallet eur jener, ha kaset ganti betek ar leur, e oulennas eur yar vihan-ru, giz-ri mignon. Piou eo 'z eus gwaraet ganein da zornain eur jener? Reinched, respontas ar porell. Na minatched, respontas ar ranech. Na mui muioc'h, lâras eur c'harr. Miragn-me unan eus eu, a lâras eur yar vihan-ru. Ha hi da zornain eur jener he-unan. Pa oe dornet eur jener, ha dornet mat, e c'houlennas eur yar vihan-ruz gant re mignon. Piv eo zo koraik ganin da valain eur graoñ d'ober bleud ? Reiñ-cheud, respontas ar porell. Na menat-cheud, lâras eur aneuch. Na mui muioc'h, lâras eur arc'h. Me ray-me unan eus holl, lâras eur yar vihan-ruz. Ha hi, da valain eur graoñ, e unan. Peu eo mallot ur graoñ ha mallot-mat e c'houlennas ur yar vihan-ru giz-re mignon. Piv eus ar gwreg Guenain d'ober bara gant ar bleud? Reiñchod lâras ur arc'h, Naminatchod lâras ur porell, Namimuioc'h lâras ur ranech, Deuet eo gant chom da gousket. Me ray ma unan eus a lâras ur yar vihan-ru. Aïe, da vereñ un touez e-unan ha da gas un touez-seud er forn. Pa oe poueet an dorvara ha poueet-mat e c'houlennas ur yar-vihan-ru giz re mignon. Piv a zo korrek ganin da zebriñ an dorvara-mañ? Me am boa un tamm, respontas ur c'hanotch. Me a-wel a ra ur arc'h, ha me chemet ral a ra ur porell. Pa, pa, pa, boutchonit ral a ra Zorier Vihan-Ru. Me ha ma vousined o zebai un dor war amañ. Kot, kot, kot, dait 'ta, ma ri Vihan-Ger, dait o zebain bara. Achetu tre, ur perv e peu graet gete.